Selamat malam begulai enggau aku ini maneng. Nama berita bala uchu ini ti semampai bisi mayuh ini datai ngundang duduk enda bala uchu anang baka buang bejagang selepai batu. Anang baka riga ningkap berekah batai am tunggih tunsang. Lama ini enda nepas ruai pelandai panjai kitai uchu. Ketegal ti mayuh kuing singkang kaki ngaga ganjuh tikung pelabuh temawai kemali. Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita seringkap genap buah mawang ambi bela ampit nyepi mimit enda masai ke nadai. Baka selama, ini manang bisi mai ke bala uchu dua bengkah jerita. Nyadi jerita keterubah kitai tu dipedua uchu Nis ba Messenger ayo. Terima kasih ngagai iya ti suah bekunsi jerita pemerindang lemai sunyi ruai kitai uchu. Tau diambi nyadi kelalau tenggau singkang kaki bejalai laban dunya ukai semina duan mensia enggau jelu tang antu mega. Turai uchu tu udah diselurik ayu baka selama bebuaika leka jaku injau pia mega sepil tineng keman. Leka jaku Iban ti dikena ayu nyelurik genap bengkah turai bala uchu ti dipedua sida ba ruai kitai tu mega jaku Iban adap ke menua ulu uchu. Minta ampun ucau. Enti bisi leka jaku ti enda kala didinga bala ucau. Jerita tu nyadi maya Nis agi gawa nyadi cleaner ba sebengkah sekula sekondari ba menua iya empu adap ke menua Kapit. Tudah tuai ngasuh ngelalaika nama sekula nya ucau. Kenu ku Nis, cherita tu nyadi ba taun dua ribu lapan belas empai lama tu ke udah. Dalam siti raban sida bisi tiga iku udah dibagi orang tanggung pengawa. Sida sekaban maya nya nyapu ba palan kelas nembiak maya ti ngetu tengah hari kira pukul dua belas nyentuk ke pukul satu ngelih hari. Bisi endur sida belelak iya nya ba kuarters lama sekula nya. Kuarters nya bisi tiga ringkat. Ringkat satu alai endur bala nembiak pengawas meeting, ringkat ti kedua sereta ringkat ke tiga enda dikena orang. Sida sebuat milih ringkat dua endur sida sebuat ngetu ngenduh belelak enda lama. Gelik diri bilik nya laban mayuh tilam lama dikena maya nembiak belumba sereta main, kenu ku tudah Uchok Nis. Baka selama, sida tiga ngetu makai ba bilik nya. Udah temu makai belelak dulu sida sebuat iya. Nyau ka lelap ga mata asai tudah nis ko kita ucau. Sepengudah sida sebuat ti galik magang, mata tudah nis tak baru ka lelap ama amat ko kita ucau. Enda mukai mukai peda nis nembiak laki siko duduk bejagang nunga iya ti galik. Nembiak nya dipeda nis enda bebaju semina betanjut aja ko kita ucau.

Meda nies ti udah dani, bakih nies dua iko nya pen lalu beguai angkat deka beradu nurun gawa baru. Bisi meda nembiak tama kitu seduai? Nama pintu kunchi aku ga? pia ko nies nanya seduai. Nadai kami meda orang, pia ko seduai ga nyaut nies. Seduai bela nama munyi ninga tudah nies nusi. Kira bisi takah seminggu udah nya ko kita uchup. Baka selama mega sida tiga belelak ba bilik nya baru. Tembu ngintu diri lelap enda lama ko jako. Maya nya ni setinduk-tinduk manuk aja. Kaban iya dua iko nya udah jenak tinduk. Sekali peda nis kaban iya sepiak. Nyau bedemuh tudah tuai lalu ngenyit angkat duduk. Ya lapa deh wai. Ko Nis nanya Bakih ayo. Nya Bakih Nis nusi mimpi iya asuh nembiak lelaki siko nyait baju. Di suok ke baju enggau jarum tudah kaban Nis jaku kita ucau. Anang anang nembiak ti sama. Pia ko anak ti Nis din bejaku. Laban Nis ti agi gali, angkat Nis ninga Bakih ayo nusi. Benung tudah nis angkat ku kita uchu, peda nis jarum kena tinggang iya gali. Nis enda meh nemu hari ni penatai jarum nya tau bisi dia. Nadai kala mai jarum gawa ngelama tu, ku nis bejaku kediri. Nama agi deh. Lalu tempalung ke nis meh jarum nya tadi ko kita uco. Bepun ari nya meh sida sebuat mindah ngagai siti setua bukai. Nyau takut diau dia agi. Meda sida tiga diau ba setua, nanya ibu siko sama enggau sida nyadi cleaner tang ibu nya nyapu ba siti opis. Dia deh ibu nya madah ke sida Nes baki iya. Nemu kita uchu? Nama ko ibu nya? Quarter seringkat dua nya suba udah kala endu urang nyengai gamal siku anebiak lelaki sida serumah. Anebiak nya baru pum dua. Nyadi nembiak nya nadai laban sidin dilantak entuka maya tudah ti bekena ke mutosikal. Lalu bangkai iya enda disengai dia laban enda disagi bala pengajar pia, ku ibu nya uchau. Semina gamal tudah aja disengai dia laban apai nembiak nya mega gawa ba sekul nya pagi siti. Ka nganjung ke pendam, baru sida ngambi bangkai nembiak nya ba sepital, pia ku ibu nya nusi Ucok. Nya aja meh jerita ari Ucok Nis, ila iya bekunsi baru ga cherita ke bukai. Kitai mindah ngagai jerita kitai ti kedua baka ke lemai tu, Ucok. Jerita ti kedua tu dikirum ke Dungat nyadi ke nama Kelawang.

Dua tauka tiga jam enti ngena muto ai. Enti nengah jalai kem balak. Kira bisi sejam setengah pia. Kemayuh agi, sida serumah enti pulai gawai sigi nengah jalai kem laban ungkus ke murah agi enti banding ngena jalai muto ai. Enti nengah jalai kem kayu balak sida deka mansa semina tiga iti buah rumah panjai aja Ti bisi damping jalai kem nya. Pia mega kem ba menua sida Dungat tu badu agi ngambi kayu ba area Ketibas laban sida iya nyau pindah ngagai area Sungai Tekalit Sewong. Taja pia, agi bisi ga dikumbai sida nursery endur nanam kayu ba Batu tiga puluh dua ngelimpas mimit ari rumah panjai sida. Rumah panjai sida Dungat iya nya ba Batu dua puluh lapan. Seninyik bendar maya Gawai taun dua ribu dua tiga ari maya nya manah amat. Jalai kium nya pen nya mai ditujah entuka mit ukai semina entuka empat dara empat aja ulih laban ari ke manah. Nyadi bisi siku nembiak menyadi kitai bangsa laut benama Ashraf nyadi ke nama Kelawong. Ashraf tu asal orang Kuching gawa di Miri, Bisi bebakih enggau sida dungga serumah ti benama Clara, ukai nama bendar nya Uchau. Ashraf enggau Clara sama gawa ba Miri din. Nyadi Ashraf deka nemuai ngagai menua sida maya gawai nya laban ti rindu sereta deka meda Iban begawai kenu ke tudah tuai. Ashraf tu siku ari menyadi kitai bansa laut ke kuat pengarap iya empu sereta chukup mereti

Ba bala mensia ti bisi bepasal Sung, ni jalai ngagai rumah panjai sida Klara? Orang dia penunjuk ke simpang kiba ari Pasal Sung ke Sibu nengah jalai Kem Kayu Balak. Dia meh bala ke endur betanya nya berasai irau ati laban iya deka ngelawa rumah panjai sida Klara ngena kereta beza nengah jalai kem sereta jauh. Asrah pemupuk ari Pasal Sung sepengudah. Urang madah kia jalai dalam pukul lima lemai. Niki nengah jalai kim, dia tudah tuai deriba belubah-lubah laban ti enda nemu jalai. Iya bisi nguji kua enggau wasap Kelara tang maya nya tower telipun ba rumah panjai sida Kelara jai lalu nadai line ba rumah panjai. Kira bisi sejam udah bejalai dia iya meda rumah panjai urang. Lalu nanya bala sida dia, Ni jalai ngagai rumah panjai nanga es? Orang pemadah kia kira sejam da agi, baru datai ba nanga es? Ari pan nya udah petang. Asrah bejalai belubah-lubah aja ba jalai kem nya siko aja. Nadai bepansa enggau orang sama ngena entu ka laban engka maya nya orang bela kiruh ba rumah diri empu laban ke deka nyambut gawai. Kira bisi tiga jam iya udah bejalai. Iya pen enda tetemu ke nanga ais tudah tuai nyong lebus jalai jauh kin agi. Iya pen irau ati enda tepeda ke rumah panjai. Jam maya nya pen nya udah pukul sepuluh malam. Dia jalai ditengah iya majak jai beparit sereta belubang. Laban, ba ujung jalai nya nadai maintenance kompeni kayu ti udah enda ngereja dia agi. Enda mukai-mukai, kerita Ashraf pen nunjukka sina minyak ti deka abis. Ditambahka jalai ti bangat jai, dia kerita tudah tuai enda mau mukai mengkang labuh ke tisi parit. Iya pun enda nemu chara agi bekenika ngulihka entuka iya. Pejalai tudah Ashraf mega. Nadai temu tunga agi ditambah ke hari malam. Ashraf mega nadai bebai ke lampu pichit tauka perengka kena bejalai malam. Pemuas iya berunding, dia Ashraf lalu mutus ati deka bedarat nikal mulai kediri empu nengah jalai mansang tadi. Iya pun mupuk bejalai nikal. Kira bisi sepuluh minit meh Ashraf udah bejalai nikal, iya pun betemu enggau siku petuai benung chakuk-chakuk bejalai ngena tungkat. Ashraf, berasai alit bendar ati. Sapa pai tuai tu bejalai siku aja ba kampung puang, nadai ngena api, pia ku Ashraf dalam ati uchu. Ashraf lalu nanya pai tuai nya, kini daya? ku Ashraf nanya. Tang apai tuai nya tadi enda nyaut sereta malik ngagai iya. Tanya iya baru ga pai tuai nya. Aya. Nemu udah dini nanga es. Aku ka ngagai rumah bakih aku tang aku tu nya tusat. Kerita aku mega lekat sereta labuh tisi parit. Pia ku Asrah madah kediri ngagai petuai nya uchu. Apai tuai nya nyaut iya, Nemu aku nanga es. Legi aku nganjung deh kin. Nitih ka aku deh. Pia ku apai tuai nya. Taja apai tuai nya nyaut iya, tang apai tuai nya enda malik ke mua ngagai Ashraf. Tu jalai tua, pia ku apai tuai nya nunjuk ke babas sereta lebih arung tisi jalai. Ninga munyi nya Ashraf lalu bebalik enda nyamai ati. Dalam ati Ashraf, tentu apai tuai tu ukai mensia. tang meh antu. Asra pun semayang besampi seraya ke merening apai tuai nya. Bisi kira tiga meter penyauh apai tuai nya ari Asraf ti agi bediri. Enda mukai-mukai dia apai tuai nya malik, Asraf meda apai tuai nya nadai mata sepiak, idung apai tuai nya mega rumpung sereta ngelik iya panjai sepiak. Apai tuai nya. Baka ke engkejit ngagai babas tauka arung nya lalu lesap nadai dipeda agi. Asra pen lalu belanda rari seraya sembayang dalam ati sereta rari ari endua nya. Dia iya ninga munyi kayu rebah, munyi orang ketawa enggau munyi leka sabak orang ba endua iya nya tadi. Naka pengesaha meh ati tudah tuai maya nya ku kita uchu. Belanda meh tudah tuai. Niki bukit, nurun bukit. Kira bisi dua puluh minit pia meh udah belanda. Asrah pun tepeda ke senaya api ba rumah orang ba Nursery Kem Batu tiga puluh dua. Iya pun berumah rumban ngelawa rumah orang nya. Datai dia, iya lalu ngetuk pintu rumah orang. Lalu dibuka dua iku orang dia pintu. Siku bangsa Kayan, lalu siku dah agi bangsa Indun, ke bisi ba kem nya. Laban bala Iban bukai ke udah cuti pulai gawai. Dua iko nya pen lalu tekenyit meda Asra ba mua pintu datai gesah-gesah tengah malam. Enda temu ari ni penatai. Dia Asra pen usi diri tesat ngiga rumah panjai nanga es. Iya pen madah dalam pejalai iya tadi nadai tepeda ke rumah panjai sereta nursery kem tu lalu nusi betemu enggau antu tadi. Dua iko nya pen alit ati ninga utai tusi Ashraf. Seduai iya pen lalu mai Ashraf tama dulu lalu berunding bekeni deka ngambi entuka Ashraf ti labuh dalam parit nya tadi. Jam pen nya udah deka pukul dua belas tengah malam iya nya ku kita uchu. Dia Ashraf enggau dua iko orang gawa kompeni nya tadi lalu mansang narit kerita Ashraf ke labuh ngena entuka kompeni. lalu nganjung Ashraf pulai ngagai nanga AS. Ashraf enggau sesabak agi kesal ati sereta meri besai terima kasih ngagai dua iku orang ke gawa ba kem nya ti udah mantu iya ba penusah ke nyadi malam nya, ku kita uchau. Nyi, naka tu aja jerita kitai baka ke malam tu, uchau.